סאו קודם כל וויל איך זיך באדאנקן פאר די ספאנסער וואס האט נישט נאר געספאנסערט די ישיבה נאר אויך געספאנסערט די פאר כלים וואס כ'האלט מיר נאך אינמיטן אויספיגערן צו קענען געבן א בעסערע שיעור די עולם זאל בעסער הנאה האבן און אויך אז די קעמערע זאל זיין קלארער סאו די ספאנסער איז א חשוב'ע אינגערמאן הייסט ר' לעזער ווייס ער אוינט א סטודיאו אין קרית יואל און ער טוט דארט אסאך זאכן, גאר אסאך אינטערעסאנטע זאכן, ער מאכט דארט קינדער קווייערס, א געוואלדיגע זאך, ער רעקארד טעיפס, דא אסאך מאל מענטשן וואס ווילן ארויסגעבן א ניגון פאר א שמחה אדער וואס, און זיי ווילן עס אויסטיילן פאר די גאנצע משפחה. סאו ער טוט דאס, ער טוט אזעלכע סארט ארבעט, ער מאכט מענער קווייערס פאר קלענערע שמחות ווי שבע ברכות'ן, ער טוט זייער סאך אינטערסאנטע זאכן, די-דזשעי פאר חתונות, סאו מלא וגדוש פון אלע ענינים פון מוזיק, און טאקע זינג סטודיאו איז די ריכטיגע נאמען לדעתי פאר אזא זאך, הא? ער זאגט נאך מער אז עלטערן וואס ווילן אז זען צו די קינדער קענען זינגען אדער ווילן אויפארבעטן די קינדער'ס טאלאנט פון זינגען קענען זיי אויך קומען צו אים און ער טוט דאס אויכעט. סאו, אונז טוה מיר קודם, נאכדעם, אונז באלד רעדן מער וועגן רב לעזער, אבער קודם לאמיר אנהייבן מיט דעם שיעור. כ'האב ארויסגעלייגט א פאול, ווי לאנג די שיעור זאל זיין. און רוב עולם האט געוואוט אויף צוואַנציק מינוט, כ'וועל טרייען זיך צו האלטן צו צוואַנציק מינוט, אבער כ'קען עס נישט צוזאגן, איים גאנא טריי מיי בעסט. און ווער ס'פילט אז ס'איז צו לאנג פאר אים קען עני טיים אראפגיין. סאו. סאו, נאכאמאל א גוטן ערב שבת, און איך זאג א גוטן ערב שבת אפילו עס איז נאכנישט ערב שבת, ווייל ס'איז דאך דא די באקאנטע ווערטל וואס מ'פלעגט זאגן אין גאליציע, א איד זונטאג האט געטראכט מאנטאג צו פארן דינסטאג, אבער מיטוואך האט ער געזען אז דאנערשטאג קען ער נישט פארן ווייל פרייטאג איז שוין ערב שבת. ס'איז אזא סלאגאן וואס מ'קען נוצן מילא א גאנצע וואך איז ערב שבת. בפרט יעצט, ס'איז דאך שוין יום השיש, יום, יום שישי בעצם, ס'איז שוין פרייטאג היינט, ס'איז שוין נאך די שקיעה, נאך ווערן טעם, ממילא קען מען שוין זאגן ערב שבת. על כל פנים, איך וועל קודם אנהייבן מיט א פאלקס מעשה, איך ווייס נישט אויב האסט אמאל געהערט פון אזא זאך וואס הייסט א פאלקס מעשה. פאלקס מעשה איז אזא מעשה'לע וואס מ'פלעגט דערציילען אין דער אלטער היים מעשה'לעך וואס מ'האט גענוצט פאר א משל, אדער מ'האט עס גענוצט איינצושלעפן א קינד ווען מ'וואלט עס זאל גיין שלאפן, קיצור, א פאלקס מעשה'לע. מעשה גייט אזוי, ס'איז געווען א זו, אין דער זו איז געוועזן א ספעשל קעידזש פאר קעמלעך, Camels, און דארט איז געווען א גרויסע מאמע קעמל מיט א בעיבי קעמל, און די בעיבי קעמל הייבט אן צו באקומען שכל, און ער באמערקט איין שיינעם טאג אז ער האט א הויק אויפן רוקן, אזא שטעכעדיגע הויק, פרעגט ער פאר די מאמע, מאמי וואס איז דאס? זאגט די מאמע, קינד מיינס, אונז זעמער קעמלעך, און אונז לויפן אין די מדבר, און מען רופט אונז אן די שיף פון די מדבר, און ווייל ס'איז אזוי הייס דארף מען אסאך טרינקען, במילא אונז האלט מען דא אזער אסאך וואסער, אזוי קען מען זיין די שיף פון די מדבר. שיינע תירוץ. גייט אדורך אפאר טעג שפעטער, און ער קומט צו די מאמע, מאמע פארוואס האבן אונז אזעלכע לאנגע אויגן ברעמען און הויט ארום די אויגן, פארוואס האבן אונז דאס? מיר האבן געזאגט, קינד מיינס איז פרעגט זייער א קלוגע שאלה, די ענטפער אויף דעם איז, ווייל אונז לויפן אין די מדבר, אין די מדבר איז דא אסאך זאמד, און עס קען אריין גיין זאמד אין די אויגן, סאו דאס דעקט עס צו, אהא, אקעי. א טאג שפעטער באמערקט ער, קוקט ער אריין אין די אנדערע שטייגן פון אנדערע חיות, און ער זעט, נישט יעדער האט אזעלכע פיס ווי ער, די קימבלען האבן אזעלכע לאנגע לאפעס. ער קוקט אן זיין פיס, פארוואס האב איך אנדערש פון יענעם? גייט ער צו צו די מאמע און ער פרעגט ווייטער די זעלבע שאלה, מאמע, פארוואס האבן אונז אזעלכע לאנגע לאפעס? זאגט די מאמע, ווייל אונז זעמיר די שיף פון די מדבר, און אונז דארף מען לויפן אויף ווייעכע זאמד, ממילא דארף מען עס האבן לאנגע לאפעס צו קענען זיך נייט צו געבן. שוין. איינמאל די מאמע האט אים געענטפערט די שאלה, פרעגט ער נאך א הארבערערע שאלה פאר זיין מאמע, אויב אזוי, אז אונז האבן אלע כלים צו זיין די שיף פון די מדבר, פארוואס זענען אונז יעצט אין א קעידזש? אונז באלאנגען אין די מדבר. שיינע מעשה'לע. די אמת איז אז ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען אזוי ווי דעי קעמפבעל, זיי האבן סערטען טעלענטס, סערטען נעיטשערס, און זיי זענען אין א קעידזש, נישט א קעידזש וואס מ'האט זיי אריינגעלייגט מיט כח, א קעידזש וואס זיי האבן זיך אליינס אריינגעלייגט. און פון דעם גיימער רעדן די וואך. וואס איז פשט פון די קעידזש? וואס מיינט דאס? ווי ווייט גייט דאס? און ווי אזוי קען מען זיך אויסלייזן פון דעם גלות? אבער איך וויל בעיקר זיך אריינלייגן אין די דזשעיל, די קעידזש וואס מען רופט אן נישט א פיזיקעל קעידזש נאר א מענטעל קעידזש, עמאשענעל קעידזש. און איך וועל צוריק גיין אביסעלע צו מיין שטאט אנטווערפן פון וואו איך בין געבוירן, עטס זאלטס מיך זייער אנטשולדיגן אז איך מוז כסדר רעדן פון אנטווערפן אבער איך האב אסאך צו דערציילן פון דארט סאו טו בעד. איך האב געהאט זייער אינטערעסאנטע מעשה, און טאקע איינע פון די קוועשטענס וואס מען האט מיך געפרעגט אויף אינסטעגרעם האט מיר איינער געפרעגט ער האט זייער וויכטיג געוואלט וויסן ווען עס איז געווען די לעצטע מאל וואס איך האב באזוכט אין אנטווערפן האב איך אים געענטפערט ערב שבת נחמו די יאר בין איך אנגעקומען קיין אנטווערפן פרייטאג נאך תשעה באב, איך בין געקומען צו א חתונה פון מיין שוועסטער וואס איז געוועזן זונטאג נאך שבת נחמו. און פארוואס זאג איך עס ענק? ווייל זונטאג האבן זיך די געשוויסטער צוזאם גענומען אז מען דארף עפעס מאכן אינטערעסאנט פאר חתן כלה, יו נאו, סאמטינג, עפעס אינטערעסטינג. נו וואס קען מען טון? האט מען מחליט געווען אז מען גייט נעמען די קאר וואס גייט אהיימפירן די חתן כלה, די טעקסי, איך ווייס ווערעווער ס'איז, גייט מען עס באצירן מיט כל מיני זאכן, און אויך מיט בלונס. ארלעדיגט! יעדער איינער האט געמאכט א צווייטע חלק, און פאר מיך האט מען געגעבן דעם דזשאב צו גיין צו מיין פעטער'ס סטאר, איך האב א פעטער ר' אהרן גרינפעלד, די מייסד פון אלעם לטריפה, חשוב אינגערמאן, אבער האט א סטאר פון פארשידענע פארשידענע שרייב זאכן, סקול זאכן, סאו ער פארקויפט בלונס אויכעט, סאו בין איך געגאנגען צו זיין סטאר קויפן די בלונס, די היליום בלונס. שוין, פיין. איך כאפ עס אן און איך שטעל מיך ביים טיר און איך וויל ארויסגיין און ער כאפט מיך רבינו דעלמא כולא. שטעלט זיך פאר ווען עטץ זעטס מיך שפאצירן אין ווילימסבורג אויפן גאס מיט בעלונס. ס'וואלט זיכער ארומגעפלויגן פיקטשערס, אבער ווילימסבורג איז נאטינג עגענסט אנטווערפן. כאטש עטץ ווייסט, עטץ מיינט אז ווילימסבורג איז גרעסער פון אנטווערפן. די פעיר פרעשור און סטיגמע איז אין אנטווערפן אסאך גרעסער פון וויליאמסבורג און די סיבה איז זייער פשוט פון א גוטע וועג. אמאל איז אין אנטווערפן געווען די בערזע און אכציג ניינציג פראצענט פון די עולם האט געארבעט אין די וועסט געגענט בעק פערציג יאר צוריק. ס'איז כמעט נישט געווען קיין איד וואס האט נישט געארבעט מיט דיימאנדס, פארוואס? ס'איז געווען א גוטע ביזנעס, ס'איז געווען גרויסע עשירים, ס'איז געווען קלענערע עשירים, אבער דער עולם האט געמאכט פיין פרנסה, אנטווערפן האט דעמאלטס געהייסן פון די רייכסטע חסידישע שטעט אין די וועלט, און רוב עולם האט געארבעט אין דיימאנדס, און פארשטייט זיך ווען מ'גייט צו די דיימאנדס איז מען זייער קלאסיש, מ'טוט זיך אן א נעקטיי, כ'ווייס נישט צו איר האט אמאל געזען די זאכן, ס'גראדע מ'רעדט שוין יא, איינע פון די זיסטע זאכן איז געוועזן ווי די חניאקישע אידן אין בעלזער בית מדרש פלעגן זיך אנטון נאכן דאווענען די נעקטיי, עס איז געווען חלק פון די פלעגן סתם הענגען א שמאט עס זאל הייסן ווי עס איז א נעקטיי ווייל עס איז געווען א דרעס קאוד וואס מען האט געהאט אין די בערזע, מען האט געדארפט קומען מיט א נעקטיי, עניוועי, סאו די גאנצע עולם איז געווען מער קלאסיש האט מען געדילט מיט דיימאנדס, יו נאו. עס איז נישט געווען אזא זאך ווען איך בין געווען א קינד, כמעט נישט געווען אזא זאך ווי א אידישע קאנטרעקטער, איך געדענק א איינער פון די אינגעלייט אין וואס מעדיש איז היינט טאג געווארן א קאנטרעקטער איז געווען א איד א קאנטרעקטער בשעת דאהי איז עס געווען א נארמאלע זאך און נאכדעם האט די בערזע געקראכט און זייערס א איד האבן פארלוירן פרנסות און מען האט נישט געוואוסט וואס צו טון עס איז געווען א גרויסע פראבלעם מיט פרנסה פארוואס ווייל די עולם האט נישט געפאסט צו טון אנדערע דזשאבס עס איז געווען בושה עס איז געווען א סטיגמע וואס איך ווער אן עלעקטרישן איך געקריכן אויף א לייטער אין א אין א אין א קאנסטראקשן סייט ס'איז געווען אזוי ווייט, איך געדענק נישט אלס קינד, אקעי ס'האט זיך צוביסלעך צוביסלעך מער פארשפרייט, מער דזשאבס, מער מער אנדערע זאכן וואס איז נארמאל געווען אין אמעריקע צו טון, ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז איך געדענק נישט צופיל מענטשן אלס קינד, איך זאל זען צופיל מענטשן אין אנטווערפן אויפן גאס גייען אן קיין קאפעלעטש, איך רעד שוין נישט אן קיין רעקל, און איך רעד נישט פון קיין מלמדים, איך רעד נישט פון קיין קאלעגן לייט, סתם בעל בתים ארבעטארערס, זענען ארויס פון זייער סטאר, זיי געגאנגען היט און רעקל. דא אמעריקע איז א נארמאלע זאך צו שפאצירן מיט העמד אין די הויזן, יא, וואס מ'קען שוין מיינען. אין אנטווערפן איז דא אזא סארטן סטיגמע. יעצט קענט זיך פארשטעלן, איך שטיי מיט די בעלונס ביי די טיר פון מיין פעטער'ס סטאר. סטיגמע דארט איז צען מאל מער, ס'איז שוין סאך בעסער געווארן, אבער ס'איז צען מאל מער ווי ס'איז געווען. א יאכנישע שטאט, מ'ווייסט נאך פאר דו קומסט אן ווייסט מען שוין אז דו ביסט דארט. איך זאל שפאצירן אזוי מיט די בעלונס? און איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, כאטש איך רעד דא אין פראנט פון ענק, איך בין בטבע א ביישן. איך שלאג מיר נאר מיט דעם. און איך שטיי און איך טראכט, איין מינוט. מענטשן דא לעבן, נישט נאר דא, איבעראל, מענטשן וואס לעבן פון סטיגמע לעבן אין א דזשעיל. אזוי ווי דער קעמל וואס לייגט זיך אריין אין א דזשעיל. אקעי, יענע קעמל האט מען אריינגעצווינגען אין די דזשעיל, אבער דיך האט מען נישט אריינגעלייגט אין די דזשעיל. דו ווייסט אז דו האסט יעצט באלונס אין די האנט און דו ווילסט גיין טון א מצוה פון משמח זיין חתן כלה. א ריזיגע מצוה. האסט א ברירה צו זאגן, כ'שעם מיך ארויסצוגיין מיט דעם ווייל מה יאמרו, אדער קענסטו זאגן, גייט מיך אן וואס יעדער זאגט, כ'האב ניק אלע אין בוידעם, איך טו די ריכטיגע זאך, און ווער ס'לאכט, ווי האט יענער געזאגט אין גאליציע געווען אזא אויסדרוק, אז איר וועט קרימען מיטן נאז, וועט איר זיך דרייען מיט א פארקרימטן נאז. ס'דיין פראבלעם נישט מיינס. יא, איך שפאציר ארויס אין די גאס, פון בעלגעליי, ווער ס'קען בעלגעליי, ביז די אנטון וואן דייק, דאס איז א דורך שפאציר, ווי מ'זאגט די טשולענט, איינע פון די גרויסע טשולענטס אין שטאט, מיט באלונס, נישט קיין דריי, נישט קיין צוויי, מ'רעדט דא פון זיבן אכט באלונס, און איך שפאציר אזוי, די אייבערשטער האט געהאלפן אז וויפיל רחמנות ער געהאט האט ער אויף מיר אז ער האט געהאלטן אין איין בלאזן די ווינט זאל מיר צודעקן די פנים אזוי זאל איך מיך כאטשיג איינרעדן ווי די בת היענה אז מען זעט מיך נישט ס'איז מיר געווען אביסל גרינגער אבער נאך אלץ מיט יעדע טריט וואס איך בין געגאנגען האב איך געפילט ווי א בן חורין איך האב מיך נישט געלאזט זיצן אין די דזשעיל איי דיד וואטס רייט טו דו און איך דערשרעק מיך נישט פון סטיגמע, איך דערשרעק מיך יא באט איך ארבעט זיך נישט צו דערשרעקן פון די סטיגמע. סאו פון דעם וויל איך רעדן, און איך גיי גיין א טראפ ווייטער. אונז גייען גיין צו די נעקסטע חלק פונעם דזשעיל. ווען איך האב אנגעהויבן צו מאכן מיינע טריפס נאך אין קינדליינס צייטן קיין יוראפ צו מאכן די צוריקצוועגס און שפעטער אין הונדערט, די ערשטע נסיעה האט מען געפארן קיין פראג און קיין קראקע, עס איז געווען אין די ווינטער, עס איז געווען א מחיה, מען האט גענומען פיינע ווארעמע קאוטס, און אונז אלע דריי, דאס הייסט איך, ר' נחמיה קוואדראט מיט ר' שמעון שלמה זיל, בן צמאס, געווען א מחזיק שינגעלייט מיט היט און רעקל. איך בין דאך, קען איך נישט רישאן נארמאל, איך מוז דאך אייביג אויפקומען מיט עפעס א אויבער טריק, האבן מחליט געווען אז אונז גיימיר זיך אנטון קוטשמעס, כאטשיג אויסזען אזוי פארצייטיש מיט אזוי ווי ספאדיקלעך אזעלכע, און די אייבערשטער געהאפן כ'האב טאקע געטראפן קוטשמעלעך, און מ'האט עס אנגעטון, סאו האלב פון די נסיעה זעט מען אונז גיין מיט היטן און די אנדערע האלב מיט קוטשמעלעך, ווייל איך האב אלץ ליב, יו נאו, אביסל אינטערעסאנט, דיפרענט. אט געקומען צו מיין נעקסטע נסיעה, מ'איז געפארן קיין איטאליע, און איך געב א קוק וואסארא וועטער ס'גייט זיין, א רעקל מאן דכר שמיה, איך גיי מיט א רעקל, די אייבערשטער אפהיטן. הונדערט דעגרי, א קאפעליטש, א היט, די זעלבע זאך, איטס נאט פאסיבל, סאו וויאזוי זאל איך גיין? גיין אן קיין רעקל? אן קיין קאפעליטש? איך קען נישט אריינלייגן אזעלכע פיקטשערס אין א מעגעזין. סאו, סאו וואס טו איך? כ'האב מחליט געווען. איך טו מיך אן א דאשיקל אזוי ווי די אידן אמאל אינדערהיים, וואס אמאל אינדערהיים איז נישט געווען א ארמי יוניפארם אזוי ווי היינט וואס יעדער גייט א קאפעליטש, יעדער גייט א רעקל, יעדער גייט די זיבן פאר זעלבע שיכן וואס ליגט אין די שיך געשעפט, ניין, אמאל איז מען געגאנגען א חלק עולם געגאנגען א דאשיקל, א חלק עולם איז געגאנגען א קוטשמע, א חלק עולם איז געגאנגען א קאלפיק, א חלק עולם איז געגאנגען א היטן, יעדער געגאנגען אנדערש, ער נעמט עני פיקטשער פון בימים ההם, ס'איז געווען א מיקס, היינט איז אלעס מיסט, היינט איז דא סטיגמע, שרעקליך. סאו עניוועי, סאו, כ'האב מיך געקויפט דעם קוטשמען, נישט דער קוטשמען, סארי, אזא דאשיקל ווי יעדער קען מיך, און זיך אנגעטון א כאלאטל, און כ'האב מיך געלאזט פאטאגראפירן. און עס האט געשיינט די זון צו שטארק, ס'איז מיר געווען שווער זיך צו דרייען אין די גאס, האב איך אנגעטון סאן גלעסעס, איך קום צוריק מיט די פיקטשערס, און די מגיהים הייבן אן צו קלערן, עס ווייסט מען נישט צו מען קען אריינלייגן אזעלכע פיקטשערס אין א מעגעזין ווי קינדליין, ווייסט, איך מיין עס איז דעמאלטס געווען א שטארקע צענזור און א שטארקע אכטונג געגעבן, א חסידישע געמיין, אן קיין היט און רעקל, גייט אנגעטון מיט א כאלאט, מיט א דאשעקל, מיט סניקערס, מיט סאן גלעסעס, אםמ. האב איך זיי געזאגט פאר מיינע מגיהים, איך שעץ ענק זייער שטארק, באט מיט דעם בין איך מיך מחולק, און איך גיי עס יא אזוי אריינלייגן, נו וואס איז? די ענין איז ביי חסידישע אידן צו גיין שני כיסויים, יא, א קאפל, מען גייט אויפן גאס מיט א היט דערויף, ס'איז א ענין צו גיין מיט א מלבוש עליון, יא, מיט א רעקל, אזוי גייען אידן חרדים לדבר השם און אזוי פאסט, אזוי א מלמד קומט אין חדר קומט ער אויך אזוי אריין, רייט? קומט אריין א בית מדרש קומט מען אזוי אריין, איך קום אריין אין א צייטונג פון קינדער קום איך אויך מיט שני כיסים און מיט א מלבוש עליון, איי די מלבוש עליון איז נישט קיין דזשי ענד דזשי אדער דזשי ענד בי אדער א גלאובעס רעקל, נאטינג העפענד, ס'מעג זיין א אנדערע בגד עליון און ס'מוז נישט זיין קיין קארפעלעדזש וואס גייט פארברענט ווערן פון די זון און צו פארברענען די קאפ אונטער דעם, נאר ס'מעג זיין א דאשיקל, שטייט שוין ערגעץ אז איך טאר נישט גיין מיט קיין זון גלעזער. וואס איז מיט זון גלעזער? דאס איז די פראבלעם. איי, קיינער האט עס נישט געטון ביז יעצט? נישט געפערליך, סך הכל ווען מ'איז נאכטון וכהנה הוה, ברוך השם ס'איז שוין דא היינט נאך צייטונג שרייבערס וואס טוען דאס. ס'איז געגאנגען אזוי ווייט, כ'בין געפארן דאס נעקסטע מאל, געהאט אפגעפאלן אסאך, איך האב געדארפט קויפן א נייע כאלאטל, נו, איך האב דאך נישט ליב טיפיקל, בין איך אריין צו מיין חבר ר' יאסי שווארץ פון רויעל קלאודינג, אים האט זיך באשטעלט די באלי כאלאט, כ'ווייס נישט צו האסט עס געזען אויף אלע מיינע נסיעות, עס איז א דינע כאלאט, איך קען עס אריינפאקן אין מיין בעק פעק, צוקנייטשן, איך געב עס א שאקל אויף איז עס גראד, מחי', און ס'זעט נאך אויס שיין, מ'קויפט א נייע דאשיקל, און ויסעו, כ'האב מיט אים מחליט געווען איין זאך און געוויזן איין זאך, יו דאנט, יו העוו טו פאלאו רולס, באט בי ארידזשינעל און בי יורסעלף און דו די רייט טינג, האב נישט מורא. באט איך וויל דאס נעמען נאך טיפער, כ'קען נישט רעדן יעצט פון מלבישים, כ'קען נישט רעדן פון די פאר שיכן וואס מען גייט אין סטאר, כ'גיי צו די נעקסטע זאך, עמאשענעל דזשעיל. ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס לעבן אין עמאשענעל דזשעיל, מאוסט אף אס. ווי למשל מען האט עס געהערט אסאך ווען אונז זעמיר געווען קינדער, איך האף אז מען נוצט עס שוין נישט היינט, וואס וועט אויסוואקסן פון דיר? א גארביטש קאלעקטער? יא, ווער האט עס נישט געהערט? און וויפיל אינגעלייט קען איך היינט, פוילע, חשוב'ע אינגעלייט, תלמידי חכמים וואס זענען גארביטש קאלעקטערס, זיי האבן גארביטש טראקס. עפעס ראנג מיט זיי? גראדע געווען אפאר מחצופים בעת אין שיז פלעגן זאגן פאר א משגיח ווען משגיח האט געפרעגט וואס האט אויסוואקס פאר דיר דארף מען זיך געבן פאר די משגיח חס ושלום משגיחים זענען ערליכע אידן וואס האבן געמיינט בדרך מליצה וואס כ'מיין צו זאגן די סטאט סטיגמע די איז נישט אויסוואקסן דעם גרעסטן צדיק פון די ישיבה דעם גרעסטן גאון גייסט אויסוואקסן א גארביטש קאלעקטער דאס איז א געוויסע וועג פון אראפקלאפן א מענטש נישט יעדער געמאכט געווארן צו זיין א רב נישט יעדעם איינעם האט די אייבערשטער אראפגעשיקט צו זיין א שוחט, און נישט יעדעם האט ער אראפגעשיקט צו זיין א בעל דרשן, געוויסע מענטשן האט ער אראפגעשיקט צו זיין אנדערע דזשאבס, און דאס אז דו לערנסט נישט האט גארנישט צו טון מיט וואסערע דזשאב דו גייסט האבן, דאס אז דו לערנסט נישט טוסטו אן עוולה, לערן יא, אבער וואס גייט וואקסן פון דיר? וואס האט נישט צוטון מיט וואס מען לערנט, איך קען איך קען איך קען פערזענליך קאסעוועס דרייווערס, אידן, וואס זענען נאך עני טיים עני טיים אזעלכע תלמידי חכמים פון די רבנים וואס איך דריי מיך ביי זיי, פעלט אים נישט גארנישט, ער האט מחליט געווען, די אייבערשטער האט אזוי געפירט, ער איז געווארן א טעקסי דרייווער, און? ס'איז א קלאגע אפשר פון א משגיח, איך גלייב נישט. אבער ס'גייט ווייטער. די עמאשענעל קוועטש וואס מען לייגט אריין אנדערע מענטשן אין דעם גייט נאך אסאך טיפער. מען קען הערן צוויי מענטשן, לאמיר זאגן ראובן און שמעון טענה'ן זיך, א וויכוח, און שמעון זאגט למעשה זייער א גוטן טענה פאר ראובן, און ראובן האט נישט וואס צו ענטפערן. וואס וועט ראובן טון ווען זיי גייט אים ענטפערן? דו רעדסט פון פארביטערניש, דו רעדסט פון ביטערניש, דו רעדסט פון פעין. א מינוט א מינוט א מינוט א מינוט אויב עפעס פון פעין רעדט דער ריבן פון פעין אז ער האט נישט וואס צו ענטפערן אבער וואס איז פשט פון דעם ס'איז א וועג פון אראפקלאפן א מענטש רעד דיך איין אז דו רעדסט נישט צום זאך ווייל דו רעדסט פון פעין איי לאמיר צונעמען דאס פאר איך גיי ווייטער איז דא מענטשן וואס טראכטן העי מען האט געשמועסט אז דו גייסט נישט רעדן זאכן בנוגע די אנדערע פרשות און עפעס דו הייבסט אן אריינצוקריכן אין דעם איך גיי אריינקריכן אין דעם באט איך וויל איך וויל עפעס זאגן א זאך וואס האט יא צוטון מיט דעם און גלייך אוועקפארן ווייל איך מיין די יסוד דערפון וואס זיי סאך מענטשן וואס זאגן מיך אויף מיינע דרשות אויף מיינע דרשות און אויף מיינע לייווס ער רעדט פון פעין ער רעדט פון ביטערניש ער רעדט פון העיט דאס און יענץ ס'באדערט מיך וועגן צוויי ריזענס די ערשטע זאך איז מאסט פון מיינע דרשות געב איך נישט פון פעין ארויס פארקערט. ווען איך בין אין פעין קען איך נישט רעדן. און איך ארבעט זייער שטארק צו זיין בשמחה, סאו וויאזוי קענסטו זאגן אז איך רעד פון פעין ווען איך רעד נישט פון פעין? איך קען נישט זאגן אז איך האב נישט קיין געפילן, באט לאמיר זאגן אז איך רעד יא פון פעין. שטעל דיך פאר, א אינגערמאן טראסקעט אראפ פֿופֿציק טרעפן, טרעפט זיך אונטן צוזעצט און צוביילט, און ער שרייט אאו! אויטש! אאוטש! שטעל דיך פאר צוויי מענטשן שטייען אין די זייט און זאגן. ראובן, פארוואס פארוואס רעדסטו נישט צום זאך? דו רעדסט פון פעין? אויף קורס ער רעדט פון פעין. און נישט נאר דאס, די גמרא זאגט שוין אויף דעם, כ'האב עס מיר דא אראפגעשריבן, די גמרא זאגט אויף איוב, שטייט ביי איוב, איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל. מען רעדט פון איוב דארט אז ער רעדט נישט צום זאך, פארוואס? ווייל איוב איז געוועזן אין פעין. זאגט די גמרא דארט אין מסכת בבא בתרא דף טז עמוד ב', אמר רבא, מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו. ווען א מענטש איז אין א פעין, קען ער רעדן נישט צום זאך, און ער וועט רעדן נישט צום זאך, פונקט אזוי ווי די אינגערמאן וואס האט אראפגעטראסקעט פֿופֿציק סטעפס, און ער קוויטשעט אאוטש איטש אאוטש, וואס א מין ווערטער איז דאס, ס'איז נישט קיין ווערטער, רעדט סאך ווייניגער צום זאך ווי דער אנדערער, דער אנדערער האט כאטשיג געזאגט ווערטער. און יו נאו וואט, סאמטיימס מענטשן וואס זענען אין פעין, און נישט פיזיקעל פעין, נאר עמאשענעל פעין, און דאס קען זיין אסאך מאל אסאך מער פעינפול ווי זיך צו זעצן אלע ביינער פון אראפטראסקענען פופציג סטעפס, סאו טאמער פארשטייסטו אז ס'איז אקעי צו ליגן אויף די פלאר נאכן אראפטראסקענען פופציג סטעפס און שרייען אלע מיני מאדנע קולות, וואס איז דאס אנדערש? פארקערט, אז דו זעסט א איד פאלט אראפ פון אלע סטעפס און ער שרייט קולות, לויף צו אים העלפן! נישט מאך חוזק אז ער רעדט פון פעין, אז דו האלטסט אז דיין פארפליקטע, די מענטש מיט וועמען דו ביסט דיך מתווכח, צו א מענטש וואס רעדט זאכן וואס געפעלט דיר נישט, און דו האלטסט אז ער רעדט פון פעין, נעבעך, גיי צו, טריי אים צו העלפן. נישט מיין חוזק. און יו נאו וואט, זייער אסאך מאל רעדן נישט די מענטשן פון פעין, זיי רעדן פשוט א זאך וואס דו ווילסט נישט הערן, אדער דו האסט נישט וואס צו ענטפערן אויף דעם, נוצסטו די סטיגמע ער רעדט פון פעין. אבער מען כאפט נישט וואסארע דעמעדזש דאס מאכט פאר די מענטשן ארום אונז. מענטשן האבן היינט מורא צו טון עניטינג פאר מה יאמרו. איך למשל קען אפאר אינגעלייט, ריזיגע בעל תפילות, קענען שיין נוסח, האבן הערליכע שטימעס, ווען זיי זיצן ביי שלש ידות און זיי כאפן זיך נישט אז זיי זינגען הויעך הערט מען ביוטיפול שטימע, אבער זיי זענען נישט קיין בעל תפילות, זיי גייען אפילו נישט צו ביי מנחה אינמיטן די וואך. פארוואס? איינער פון זיי האט מיר דערציילט, אמאל כ'האב איינעם געפרעגט, פארוואס גייסטו נישט צו, ביסט דאך אזא גוטער בעל תפילה? זאגט ער, מ'גייט אין שיעור קטן האט מען אים צוגעשיקט צום עמוד, און ער האט געמאכט א מיסטעיק און אלע בחורים האבן געלאכט, סאו ער האט מורא נאכאמאל ער האט די אפעיר. סאו איך האב אים געענטפערט די רבי קיינער איז נישט פערפעקט, און א מענטש וואס נעמט נישט קיין טשענס, א מענטש וואס האט מורא אז ער גייט אדורכפאלן האט ער א גרויסע פראבלעם, ביקאוז ווער מאכט נישט קיין מיסטעיקס? יעדע מענטש מאכט מיסטעיקס, ס'איז נישטא קיין מענטש וואס מאכט נישט קיין מיסטעיקס, ס'נישטא קיין מענטש וואס קען אלעס, דאזענט עקזיסט, און פון גיין אראפקלאפן א מענטש די רעדסט נישט צום זאך, די רעדסט פון פעין, אדער חוזק מאכן פון איינעם, די קלאפסט אים אראפ זיינע יכולת ער זאל קענען טון וואס ער וויל און זיין וואס ער איז באמת. סאו וואס איך מיין ארויסצוברענגען איז. א נקודה וואס איך גיי גיין צו די נעקסטע נקודה און איך גיי גיין אביסעלע טיפער וועסט פארשטיין נאך מער. אה דאס האב איך שוין דערמאנט די זאך וואס איך האב דא אפגעשריבן אה מענטשן האבן א פחד פון זיין זיך און זיין ארידזשינעל. קען זיין אינטערעסאנטע זאך ווען ס'קומט צו עדס איך בין דאך א גרעפיקער איך טוה מארקעטינג אלע יארן געטון סאו איך האב איינגעזען איין זאך טיפיקל עדס, מישט יעדער איינער אדורך, נעמט די קאמיוניטי קאנעקשאנס צו די לינק צו די וויו צו וואטעווער, וועם כ'האב נישט דערמאנט זאל מיר מוחל זיין, מען מישט עס אדורך. וועלכע עד גייסטו דיך אפשטעלן? א עד וואס זעט אויס נארמאל טיפיקל ווי אלע, צו א עד וואס גייט זיין דיפרענט, וואס גייט זיין, מען רופט עס אן ארידזשינעל, א זאך וואס איז ארידזשינעל, פארוואס? פאר ארידזשינעל האט א טעיסט. זעצט אוועק די רחמסטריווקער רעבע זכרונו לברכה, גאנץ כלל ישראל האט אים אזוי ליעב געהאט, און נאך אסאך אזעלכע סארט רעבעס, וואס גאנץ כלל ישראל, נישט נאר זיינע חסידים, נאר גאנץ כלל ישראל האט אים ליעב געהאט, פארוואס? ארגינעל, א זאך וואס ער האט נישט געקענט, האט ער זיך נישט געשעמט צו זאגן אז ער קען נישט, און א זאך וואס ער האט, כ'מיין נישט געקענט, ער האט געהאט, ער האט געהאט זיינע זאכן וואס ער האט זיך אראפגעלייגט ווי א בטלן, ס'איז אקעי צו זיין א בטלן, הגם ער איז גארנישט געווען קיין בטלן. געווען א איד א גדול הדור געווען א חכם מחכים א צדיק א קדוש באט זיין דאווענען איז געווען א פלעינע דאווענען זיין אויפירונג איז געווען ארידזשינעל פלעין פשוט נישט אזא צדיק ווי רבי יענקעלע רבי יענקעלע פון פשעווארסק איז געקענט אריינקומען אין סמעדרעש אן קיין רעקל אויכעט און אויסטיילן א שיעור צו פאפיר ער איז געווען ארידזשינעל און דאס האט ארידזשינעל צדיקים האבן מענטשן ליב ווייל ער איז זיך זיך און כ'על ענק דערציילן א מורא'דיגע צוויי מעשות פונעם פני מנחם דער גערער רבי זכרונו לברכה. איין מעשה האב איך געהערט פון פון פון א קאזין מיינע עס איז א גערע חסיד, האט ער מיר דערציילט אזוי, עס איז געווען אמאל וואס דער פני מנחם האט זיך געגעבן באוואוסט אלס א מורא'דיגער רעדנער, איך מיין א פה מפיק מרגליות, עס האט זיך געגאסן פון אים, חוץ ער איז געווען א צדיק און א קדוש וטהור איז ער געווען א מח עצום, א מח עצום, א מענטש וואס האט געקענט רעדן שעות אריכות, פלפולים, אבער ווען ער איז געקומען צו א מעמד וואס איז געווען אסאך רבנים, א ריזיגע מעמד, פלעגט ער פלוצלינג קומען מיט צעטלעך, פלעגט זיך אפשרייבן נאוטס. מען האט זיך געוואונדערט, ווען ער רעדט אין ישיבה, צו ער רעדט פאר גערע חסידים, האט ער קיינמאל נישט גענוצט קיין צעטלעך, מען קען אים אייביג זען שטיין און רעדן. פלוצלינג דא ווען ער קומט פאר א גרויסע מעמד האט ער צעטלעך. ציילט מיר דער איד אז ס'איז געווען איינמאל א גרויסע מעמד ווי גערער רבי האט גערעדט די פני מנחם, און ס'איז געווען בעפ ס א נאכזעהן פון א פינה צו וואס, און די ווינט האט געבלאזן, ס'איז געווען אינדרויסן, און ער האט אראפגעלייגט צעטלעך אויפן סטענדער, און די ווינט האט געבלאזן, די צעטלעך זענען אראפגעפאלן. און פני מנחם האט געסטאפט צו רעדן, ווי כאילו ער געדענקט נישט אויסעווענדיג. מ'איז געגאנגען מ'האט אויפגעהויבן די צעטלעך און מ'האט עס אים צוריקגעברענגט, האט די עולם באמערקט אז די צעטלעך זענען געווען ליידיגע צעטלעך. מען קען עס אנקוקן צוויי וועגן, מען קען עס אנקוקן wow ענווה, אמת, באט מען קען עס אנקוקן אויף א צווייטע מעסעדזש אויך, רבי מנחם האט געוויסט אז יעדער איינער, רבי מנחם איז נישט געווען קיין נאר, ווייט פון א נאר, און ער האט געוויסט אז יעדער איינער ווייסט אז ער איז א ריזיגע רעדנער, פארוואס האט ער עס געטון? ער גאלט שפילן עניוות דא? איך האלט ער געוואלט געבן א צווייטע מעסעדזש, ער געוואלט געבן א מעסעדזש, שעמטס ענק נישט נישט צו זיין אזא בארעדנער ווי מיך, ס'איז אקעי ווען איינער שטעלט זיך אויף ביי א שמחה און ער ברענגט צעטלעך, און ווען די צעטלעך פאלן אראפ קען ער נישט רעדן ווייטער, איטס אקעי. קענסט שטיין פון אין פראנט פון א עולם פון טויזנט מענטשן און דאס זאל געשען, איטס פיין, א מענטש מוז נישט זיין פערפעקט. טריי נישט צו זיין א צווייטן, און ווייל דו קענסט נישט זיין א צווייטן זאלסטו נישט זיין דיך. די צווייטע מעשה איך געהאט מיט פני מנחם איז שוין א פרנסה וואס איך האב געהאט מיט אים. מיין מאמע איז מנהלת אין בעלזער סקול אין אנטווערפן, און זי געקומען צו די חתונה פון הרב הצדיק רבי אהרן מאטכע, און מיין טאטע איז געפארן צו די חתונה, אונז מיטגענומען, און עס איז געווען זייער אינטערעסאנטע נסיעה, איך האב אסאך צו דערציילן אויף יענעם נסיעה. באט מיין טאטע איז אריין צו פני מנחם מיט א קוויטל. איך בין געווען עלף יאר, און מיין עלטערע ברודער האלטן ממש פאר די בר מצוה. און פני מנחם האט אויפגענומען מיין טאטן זייער שיין, מ'האט זיך גענומען שמועסן צו פיר צדיקים, מער געווען געהאט צו דערציילן אסאך. דאך אזוי רעדנדיג געט ער א פרעג, געט ער א עפען אויף די לעדל אונטער זיין טישל און נעמט ארויס א תהילים'ל, א קליינע תהילים'ל וואס ער פלעגט געבן פאר בר מצוה בחורים, האט ער געבן פאר מיין ברודער, ווייל ער גייט דאך בר מצוה, און פאר מיך האט ער געגעבן אזא טשאקלאד. איך שמועס ווייטער מיט מיין טאטע, ווייל פאר קלענערע קינדער פלעגט ער געבן א טשאקלאד און פאר גרויסע א תהילים. און איך בין געווען אביסל אפסעט. וואס עפעס א טשאקלאד פאר מיר, וואס איז? איך בין נישט קיין גרויסע יונגל. איך האב גארנישט געזאגט, און ער געט זיך מיטן אדרייסן, ער געט מיר א קוק אן, און ער געט זיך א רוף אן צו מיר, טאמער וועל איך געבן פאר דיך א תהילים, וועל איך מוזן דיך געבן פאר דיין ברודער א טשאקלאד אויך, ביסט מסכים? עפנט אויף די לעדל, נעמט ארויס די תהילים פאר מיך, און נאך א טשאקלאד פאר מיין ברודער. מורא'דיגע זיסע מעשה, באט איך נעם ארויס פון דעם די זעלבע מעסעדזש, ער האט געוואלט ווייזן א מעסעדזש פאר אונז קינדערלעך, איטס אקעי צו ליב האבן א טשאקלאד, איטס אקעי אז ווען א אינגל איז מקנא זיין ברודער, ס'מאכט דאך סענס, דו ביסט א מענטש! דו ביסט א מענטש, דו האסט געפילן, ס'מאכט סענס. און ס'מאכט אויך סענס אז פאר א גרויסע בר מצוה בחור מעג אויך עסן א טשאקלעט און נאטינג העפענד. איטס פיין. די מעסעדזש האב איך היינט ארויסגענומען פון די צוויי מעשות. די צוויי מעשות קען איך שוין, כ'האב עס שוין איבערדערציילט אסאך. באט די מעסעדזש האט דער רבונו של עולם היינט מיך אריין געגעבן אין קאפ איך האב געפילט אז דאס איז א מורא'דיגע לימוד וואס מען דארף זיך פון דא ארויס לערנען, מען דערציילט, ס'קומט דאך יעצט ימים נוראים, מען דערציילט אז ס'איז געווען א גרויסער רבי איינער פון די צדיקים, כ'מיין דער ראפשיץ רב, נישט דער ראפשיץ רב, דער ראפשיץ רב איז דאך געדאווענט אליינס פארנומען, באט איינער פון די גרויסע צדיקים, פון די גרויסע רעבעס, האט אריינגערופן איינער פון זיינע חסידים, אז עס איז זיין בת תפלה יום נוראים, און דער חסיד איז געווען א אונן פון א געהאלטן איין זאגן ער קען נישט, ער איז נישט ראוי, אהין אהער, דער רבי האט אים געזאגט זי גייט מיך נישט אן, ער נעמט ארויס דעם מחזור און ער הייבט אים אן צו ווייזן וואס מען זאגט, דא זאגט מען אזוי און דא זאגט מען אזוי, און דער שטיקל זאגט קהל, דער שטיקל זאגט די שליח ציבור, קהל שאץ, קהל שאץ, יא מען קען עס אייביג זען אין די אין די מחזור. שוין, אין מיטן אזוי ווי דער רבי לערנט אים אויס דאס דאווענען, געט זיך די אינגערמאן א רוף אן נאכאמאל, אבער רבי, איך קען נישט. זאגט דער רבי, דאס זאגט קהל, שליח ציבור זאגט דאס נישט. דאס אז דו קענסט נישט איז פיין, דו מוזט נישט קענען אלעס. לאז די קהל דאס זאגן, דו פאר דיין וועג. גיי יא צו צום עמוד, עסט מאכן א טעות, עס האט גארנישט געשען.

א פייער, איך קען מיך פארמאכן די אויגן, זיך פארגלייזן, איך טריי צו עקטן דא א געים פאר מיינע קינדער צו מיין ווייב, זיי ווייסן פונקטליך ווער איך בין, זיי ווייסן פונקטליך מיט דעם אלעם, איך מאך קידוש, מאך איך אזוי קידוש, פארוואס זאל מען אזוי צוגעוואוינט, אזוי האב איך געזען ביי מיין טאטן, אזוי האב איך געזען ביי מיין זיידן, און פארטיג. איז דא זינגעלייט וואס האבן עס מורא צו טון אינדערהיים, וואס הייסט וואס וועט מען זאגן, איך בין א עלעקטערישן, איך קען מאכן אזוי קידוש? יא דו קענסט. כ'האף פון די נייעס אז דו קענסט. און איך גיי דיר דא זאגן עפעס אינטערעסאנטע זאך. און פאר איך גיי ווייטער, די זעלבע זאך קען אינגעלייט האבן ביים דאווענען. עס קומט יום נראה, קומט אריין דאס מענטש, אינגעלייט טרעפן ביי זיך, אקעי, די אינגעלייט וואס שטייען אויבן אן, דער דיין, דער רב, ער, דער רבי, דער רבי'ס קינדער, די מגידי שירים וואס שטייען פון אויבן, די שיינע אידן, זיי האבן זיך צוגעגרייט צו אים, מיט נרו, מיט די מטה אפרים, מיט אלע זאכן, ווער בין איך צו דאווענען, סאו מ'שטייט מיטן מחזור אזוי האלב איינגעוודאוסט, און מ'האפט אז ס'איז דא א צייטונג אינדערנעבן וואס מ'קען אריינקוקן, ווייל וואס איז מיין דאווענען ווערד, ווער בין איך, איך בין דאך א קאנטרעקטער, איך בין דאך, איך האב א גארבידזש קאמפאני, וואס בין איך, די גרויסע צדיקים זיי זאלן דאווענען, יא, אזוי זייער אסאך האבן די אה, די דזשעיל, וואס מ'קלאפט זיך אראפ, מען פארגעסט איין זאך, די וואך אין די פרשה שטייט אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם, משה רבינו זאגט פאר די אידן, הערטס ענק צו, ער רעכנט אויס א לאנגע ליסט, ראשיכם שבטיכם דאס מיינט די נשיאים, ראשיכם לשבטיכם אזוי ווי רשי זאגט, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, און ער גייט ווייטער, טפחים, די קליינע קינדער, נשיכם, ענקערע פרויען, וגייכו אשר בקרב מחניך, און די גרים. און ענדיגט צו מחרתיי ויצאו עד שאובים עמיך פון די האלץ האקערס ביז די וואסער טרעגער, זאגט שוין דא דרשו ווער זענען געווען די האלץ האקערס און די וואסער טרעגערס, הערט גוט צו, די דרשו באקאנטע מעשה אז עס איז געוועזן כנעניים וואס האבן זיך פארשטעלט, זיי האבן געוואוסט אז עס איז דא א מצוה פון לא ישא חיי כל נשמה, זיי האבן מורא געהאט אז מען וועט זיי הרג'נען, האבן זיי זיך פארשטעלט און זענען געקומען צו משה רבינו אזוי ווי די גבעונים זענען געקומען אין די צייטן פון ישי זיי האבן זיך פארשטעלט ווי כאילו זיי קומען פון א ארץ רחוקה און זיי ווילן זיך קומען מגייר זיין און משה רבינו האט זיי מגייר געווען און שפעטער ווען נאך וואס איז מגייר געווען און געוואויר געווארן ווער זיי זענען האט מען זיי געמאכט האלץ האקערס און וואסער שעפערס אלס א עונש. יעצט לכאורה זענען זיי די שוואכסטע אידן וואס קען עקזיסטן אין יענעם דור. יא, ווייל מען ווען מען האט געזאגט אביסעלע פריער פאר תפוחים און עשייכם האט מען געזאגט קהלת ישראל האט מען געמיינט אלע אידן, לעקטערישענס, פלאמערס, מוזישענס, זינגערס, בדחנים, רבנים, דיינים, רעסטעראנטס, בעיקערס, עניבאדי, קהלת ישראל, נאך תפוחים און עשייכם און גייער ח ו קומט מען צום ערגסטן בחור דא אין די פיקטשער, איינער וואס האט געבלאפט, איינער וואס האט ארומגעכושט מיט משה רבינו און איז געווארן א גר פשוט ווייל ער האט זיך געוואלט ראטעווען דאס לעבן, אבער יעצט וויבאלד ער איז א גר איז ער א איד, זאגט משה רבינו דיך ביסט דיך מיין איך אויך, דו ביסט אויך א חלק פונעם כלל, פיל נישט אז דו ביסט נישט א חלק פון די כלל, פון די רגע וואס דו ביסט א איד האסטו אן אויפגאבע, קען זיין ווער דו ביסט, קענסט האבן וואסערע דזשאב דו ווילסט, קענסט קומען פון וועלכער פעמילי, וועלכער בעקגראונד, נישט קיין חילוק, וואס דו האסט געטון, האסט אויסגענארט משה רבינו, נישט קיין חילוק, יעצט ביסטו א איד, בעשי שם, ביסטו א איד? דו שטייסט יעצט מיטן בעכער אין די האנט שבת ביינאכט און דו מאכסט קידוש? האב עס אין די טאש, און האב נישט קיין מורא צו פראווענען. איך זאג נישט אז דיך גייטס משוגע מאכן, באט האב נישט קיין מורא צו זינגען א קה אכסוף און זיך צעפייערן אין פראנט פון דיינע קינדער אפילו א גאנצע וואך. ביסטו א נארמאלע בעל בית, איטס אקעי. ביקאז, כ'וועל דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך. ס'דא א באקאנטע גמרא, מורא'דיגע גמרא. די גמרא אין מסכת תענית, דף ק עמוד א', סוף עמוד א', אנפאנג עמוד ב', דערציילט די גמרא א מעשה, עס איז געווען א מעשה, רבי אלעזר בן רבי שמעון פון מגדל גדור, איז אהיים געקומען פון ישיבה, צוריק געקומען אהיים פון זיין רבי נאכן לערנען אויף כ'ווייס וויפיל יאר, צו וויפיל א זמן, צו א יאר, צו וויפיל צייט ס'איז געווען, ער איז צוריק געקומען פון ישיבה, און מלא קרייסער, ווי מ'זאגט, שס, גמרא, משנה, הלכה אלעס, ער האט זיך אנגעפאקט מיט תורה, און ער איז געריטן אויף א אייזל אויפן וועג אהיים, און ער איז געווען זייער זייער פרייליך, יא, כי די השם ישועה משמחה לב, אז מען לערנט א שטיקל גמרא איז מען פרייליך, און נאכדערצו האט זיך מודי גוט געפילט מיט זיך אליינס, ליסן, איך האב געענדיגט די זמן, געווען א גוטער תלמיד, און אזוי זייענדיג אין די הויכע ווייב, גייט אדורך א מענטש, זאגט די גמרא, נזדמן לו אדם אחד שהיה מכיר ביותר, ס'איז אדורך געגאנגען לעבן אים א מענטש וואס איז געווען זייער זייער זייער מיעס, און יענער האט געזאגט פאר ר' אלעזר בן ר' שמעון, שלום עליך רבי, האט אים געגריסט, און ר' אלעזר בן ר' שמעון האט געענטפערט זייער א ווירד ענטפער, וואס איז זייער א שווערע פליאה פארוואס ער האט דאס געענטפערט, איך הער בלויז אויף ר' שמעון אבער ער האט געענטפערט אזא ענטפער. דו ליידיגייער וואס דו ביסט, ווי מיס ביסטו? אלע מענטשן פון דיין שטאט זענען אזוי מיס ווי דיך? האט דער מענטש געענטפערט זייער א שארפע ענטפער, עיני ידי, איך ווייס נישט. איך ווייס נישט פארוואס איך בין מיס, און איך ווייס נישט צו די מענטשן פון מיין שטאט זענען מיס. אבער גיי זאג פאר דער וואס האט מיך געמאכט, ווי מיס די כלה וואס ער האט געמאכט איז. די גמרא צייט ווייטער, ער איז אראפגעגאנגען פון די אייזל, און האט גלייך געכאפט אז ער האט געמאכט א טעות, האט אים איבערגעבעטן, יענטער האט נישט געוואלט מוחל זיין, ביז ווי לאנג ער איז געקומען אין שטאט, און בקיצור א גאנצע מעשה. איז אלע מוטשענען זיך מיט דעם, וואס איז פשט געווען, אז ער האט געלאזט ר' שמעון א טענה, גייט זאגן פאר א מענטש אזא ווארט נאך אזא טשעפער ליידיגייער? ווי מיס ביסטו? צו דען אלע מענטשן פון דיין שטאט זענען אזוי מיס? וואס איז פשט פון דעם? תירוץ איז, זאגן זייער אסאך מפרשים, אז בעצם איז נישט געווען קיין אדם מכיר בכלל דארט. דער אדם מכיר איז געוועזן ווי כאילו רב לוזער בן רבי שמעון האט גערעדט צו זיך אליינס. רב לוזער בן רבי שמעון איז אהיים געקומען פון ישיבה און ער האט זיך געפילט מורא'דיג באגאדלט, אינמיטן האט ער זיך געכאפט כמה, די ליידיגייער, ער זאגט צו זיך אליינס. כמה מחי', ווי עקלדיג ביסטו, ווי מיס ביסטו, די האלטסט דיך אזוי בגאווה, ווער ביסטו דען? האסטו געלערנט א חודש, האסטו געלערנט א זמן, נו מילא. אלע מענטשן ארום דיר זענען אויך אזעלכע מיסע מענטשן מיט מלא גאווה? ער האט זיך אליינס געטשעפעט, ער האט זיך אליינס. זאגט די גמרא אז מ'האט אים נישט מוחל געווען אויף דעם. פארוואס? ווייל א מענטש טאר עס נישט זאגן אויף זיך אליינס אויך נישט. דער רבונו של עולם האט גענומען א נשמה און האט עס אריינגעלייגט אין א גוף. יעצט אזוי, שטעל דיך פאר דיין ווייב ביגלט דיך א העמד, כבוד שבת, די לעצטע מינוט פארן איז זמן, ממש פאר לעכצן ווייל מען האט פארגעסן צו ביגלען העמעדער די וואך, און די טוסט עס אן און די געסט א זאג פאר דיין ווייב, דאס הייסט געביגלט? אין גמאן וואס זאגט דאס כ'וואלט אים געשיקט פאר טערעפי יא א נארמאלע מענטש טוט עס נישט עס קומט זיך פארשטעלן ער זאגט עס נישט פאר ענקערע ווייב זאגט עס נישט פאר די מאן זאגט עס נישט פאר דיין חבר די זאגסט עס פאר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כמה מכיר אדם זה ווי מיז בין איך איי עם נאטינג איי עם זילטש ווער האט דיך געמאכט איין מינוט רגע ווער האט דיך געמאכט די רבונו של עולם רבונו של עולם האט דיך געביגלט די העמד איך נעם דיין נשמה האט דיך אנגעטוהן מיט א קלייד וואס הייסט א גוף א העמד און די זאגסט אז די העמד איז נישט שיין פאר וועמען זאגסטו עס פאר רבונו של עולם די מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אר יו אינסיין אמת די אייבערשטער האט דיך נישט געשאפן צו די און די משפחה וואס האט די די טעלענט און אמת דיין לעבן איז נישט געגאנגען פונקטליך אזוי ווי דו האסט געוואלט אבער דאס פירט אויך די אייבערשטער און אמת דו האסט געמאכט די מיסטעיק אין לעבן און יענע מיסטעיק אין לעבן, ביי די וועי די שואב מים עיך און חוטב עצתיך איז אויך נישט כ'מיין עכ עני טיים אזוי גוט ווי דו ביסט יעצט, סאו וואס איז דאס זיך אליינס אראפקלאפן? כמה מחיר אדם זעט דו ביסט מיס ווייל דו ביסט אנדערש? ווייל דו האסט עפעס אנדערש ליב? ניטאמאל צו דיך אליינס זאלסטו עס זאגן, און ווען א צווייטער זאגט עס דיר זאלסטו עס ניטאמאל מקבל זיין. א מענטש דארף זען איין זאך צו זיין ארידזשינעל, זיין זיך. מען קען פון דעם רעדן אן א שיעור, איך וועל אנכאפן נאך צוויי דריי נקודות, איך זע ס'איז שוין באלד פארטי, סאו איך וויל מקצר זיין. די צייט אז ס'איז געוועזן א שטאט וואס צוויי ברודערס האבן זיך געשלאגן אויף דעם, צוויי פרינצן, און מען האט איין ברודער געווען אינדערווענדיג און איינער געווען אינדרויסן, ער האט געוואלט אויפברעכן די מויער און ער האט נישט געקענט. מען האט געטראכט וואס מען קען טון. סאו דער ברודער פון אינסייד האט געהאלטן אין איין שיקן געלט ארויס אינדרויסן אז דער ברודער פון דרויסן זאל אריין שיקן עסן. און דער ברודער האט אבער געוואלט אים צוברעכן פון אינסייד, האט ער איין טאג געזאגט פאר זיינע מענטשן, עטס קענטס אלעס פארקויפן פאר זיי אבער איין זאך פארקויפטס נישט, זאלץ! זאלץ! שוין קוק וואס עפעס פינקט זאלץ. פארקויף נישט קיין זאלץ. נאך אפאר טעג איז שוין נישט געווען קיין זאלץ אין יענע שטאט. שטעלט זיך פאר עטס עסט פיש אן קיין זאלץ, ברויט אן קיין זאלץ. ווי לייגט מען נישט אריין זאלץ? מענטשן האבן אנגעהויבן צו גיין נאטס. מענטשן האבן געווען משוגע. ווי קען מען לעבן אן קיין זאלץ? אבער וואס איז זאלץ? אפאר נארישקייטן. יעצט, דו ביסט נישט זאלץ, אבער דו ביסט א חלק פון כלל ישראל, יא? יעדע איד איז א חלק פון כלל ישראל, שטייט דאך אז ששים מוסיף ב י ששים ריבע עושות בתורה, יעדע איד איז א חלק פון די בריאה, איז א פארט אוו סאמטינג. קען זיין דו ביסט די זאלץ, אבער אן די זאלץ קען מען נישט לעבן. איך זאג נאך מער אינטערעסאנט, אין שוועדן, אין סווידן איז פאר א לאנגע צייט געווען לינקס, דאס זענען אזעלכע באב קעטס, א סארט גרויסע קאץ, און לעצטנס האבן זיי אנגעהויבן צו ווערן ווייניגער און ווייניגער, און מ'האט געוואלט דערגיין פארוואס ס'ווערט ווייניגער זייערע פאפולעישן, און מ'איז געוואויר געווארן זייער פשוט, ס'האבן געלעבט אין יענע עריעס זייער אסאך באני רעביטס אין יענע פרייע פעלדער און וועלדער. און דאס איז געוועזן די עסן פון די לינקס פון די באב קעטס, אבער וויבאלד לעיטלי האבן זייער אסאך מענטשן זיך גענומען ארויסגיין פאנגען די באני רעביטס און ס'איז געווארן אסאך ווייניגער באני רעביטס און אויך ווייל מענטשן האבן געפלאנצט פעלדער און מ'האט נישט געוואלט זאלן עסן די פרוכט און די וועדזשטעבלס וואס מ'פלאנצט איין, ממילא האט מען זייער אסאך אויסגעהארגעט, האבן די באב קעטס נישט געהאט וואס צו עסן, זענען די באב קעטס אנגעהויבן צו שטארבן. סאו כדי צוריק אויפצובויען די פאפולעישאן פון די לינקס האט מען צוריקגעברענגט באני רעביטס. דאס זעט מען אין די גאנצע בריאה, יעדע זאך וואס דער רבונו של עולם האט באשאפן איז איין גרויסע סייקל, אזוי ווי א זייגער וואס האט אינעווייניג פול מיט די רעדלעך די פארצייטישע זייגערס, נעמסטו ארויס איין קליינע איז די זאך אווער, ס'איז זייער מעגליך אז אן דיך זיין דא יעצט וואלט די וועלט נישט געשטאנען, איז א ביג פאסיביליטי. איך געדענק איך בין געגאנגען באזוכן אמאל א ישיבה, כ'וואלט מאכן עפעס א קאמפיין פאר זיי, און איך טרעף דארט א חבר מיינע פון ישיבה,

זיך אים, איז באמערקט א אינטערעסאנטע זאך, דו קענסט רעכענען, יא? יא. דער ראש ישיבה, וואס זיצט דא אונטן אין בית המדרש, יא, דער גרויסער ראש ישיבה, א ריזיגער גאון, וויפיל שטיקלעך גמרא קען ער לערנען אין איין מינוט? איין שטיקל גמרא. דו ווייסט אז דו האסט יעצט געלערנט נישט איין שטיקל גמרא אין איין מינוט, נאר הונדערטער שטיקלעך גמרא אין איין מינוט. זעט איר וואס ס'הייסט? סאו כ'מיין דו צינדסט זיי נישט אן די לעקטער פאר זיי, און זיי קענען נישט לערנען וואלטן זיי נישט געקענט לערנען, די סיבה פארוואס זיי לערנען איז ווייל דו האסט אנגעצינדן די לעקטער, סאו האו אבאוט אז דאס האט די רבונו של עולם געוואלט פון דיר, אז דו זאלסט קענען אנקומען אויף אזא הויכע מדריגה צו קענען לערנען מער ווי די גרעסטע גאון דא וואס דו זעסט דא זיצן אונטן, און איים נאט דזשאוקינג, איטס א פעקט. פארוואס קלאפסטו דיך אראפ? ווייל די אייבערשטער האט דיך געמאכט פאר א עלעקטערישן, און האו אבאוט אז אן דיך וואלט די וועלט נישט געשטאנען? ס'איז די באוויסטע די באוויסטע זאך וואס רבי רבי זי ש פלעגט אלץ זאגן, מען גייט מיך אויבן אין הימל נישט שלאגן פאר נישט זיין מלך, מען גייט מיך שלאגן פאר נישט זיין זי ש. מען שלאגט נישט קיינעם פאר נישט זיין א צווייטן, און דאס נעמען איין קינד אינדערהיים צו די צווייטע, מענטשן טוען עס אסאך מאל, פארוואס קענסטו נישט זיין אזוי ווי יענקי? פארוואס מוזטו זיין א פארברעכער? פארוואס קלאפסטו אים אראפ? ער איז אנדערש, די אייבערשטער האט אים געגעבן א אנדערע העמד, ער איז אנדערש, ס'דא קינדער וואס האבן די מידות, און ס'דא קינדער וואס האבן די מידות, רבי שמשון מפאלע הירש זאגט שוין, ס'נישט דא אזא זאך ווי א שלעכטע מידה ביי א קינד, יעדע נאטור קען מען אויסנוצן צו גוט און צו שלעכט, יעדע נאטור. קלאפ נישט, לערן נישט אויס די קינד פון קליינווייז אן אז. קענסט רעדן פון דעם עצם פראבלעם אז ער לערנט נישט, אויב איך האב פריער געזאגט, אבער זאג אים נישט אז ער גייט זיין דאס און דאס און דאס, אדער פארגלייכן צו די אנדערע קינד, ווייל ער האט נישט די כשרונות, ער האט נישט די די מעלות וואס יענער האט, יעדער האט זיך אנדערע זאכן. און געדענקטס, ער קען טראגן א כסונת פסים, א זיידן העמעדל וואס דער אייבישטער האט אים געגעבן, די גוף איז א כסונת פסים, און אז דער רבונו של עולם האט דיך אריינגעלייגט אין די כסונת פסים מוז זיין אז דאס איז די בעסטע פאר דיר און דאס איז און ווען דו טוסט מיט די כסונת פסים די גרעסטע עבודה וואס דו קענסט טון, איז נישטא גרעסער פון דעם. און ווער ס'וויל אראפגיין קען אראפגיין, איך האלט נישט קיינעם אויף, באט כ'וועל ממשיך זיין, כ'האב נאך אפאר אינטערעסאנטע זאכן. עס קומט יעצט סוכות נאך אביסל, נאך ראש השנה יום כיפור קומט סוכות, מוצאי שבת און שש שבת סליחות, זאגט מען שוין די ערשטע טאג סליחות, פנים. איז אז מען רעדט פון סוכות און צען צאנטע מייז, א מעשה ידיע. באב רוסכן וואו רב שלמה האט איין יאר באקומען פון איינע פון די גרויסע עשירים עפעס א הערליכע הערליכע עסער, א מעשה שוים. דא ווען קאם אן איז חוה. א יופי, עפעס נישט נארמאל. אין גאנץ באבוב האט געשמועסט אז דרוף האט די יאר באקומען עפעס א עסק לייק נעווער ביפאר. איז געווען איין בחור, אן אייגעריגע בחור, מאכליך געווען ער וויל זען די עסריק. סאו ער האט זיך געשטופט צו זיין פון די ערשטע בחורים ווען מען האט אנגעהויבן האלן און ער געט א קוק און ער זעט דער רב האט נישט יענע עסק אין די האנט געווען א חידוש איז ער ארויסגעלאפן פון בית מדרש און ארויפגעקראכן אויבן ער האט זיך אריינגעכאפט אין די סוכה און ער האט געוואלט זען וואס גייט פאר און ער זעט יענע טייערע עסק ליגט אויפן טיש סאו ער דעסיידעט קיינער סייווי נישט דא די עולם איז אין בית מדרש די עולם האלט מיט די האלל פון בב וו האט ער געעפנט די עסק פישקע און נעמט ארויס די עסק און ער קוקט עס אן דער בחור האט פארשטאנען אן עסק א הידור דרייט עס און דרייט עס און דרייט עס. און אזוי ווי ער האלט עס אין די הענט האט עס אים צוגעדאכט אז איינער קומט ארויף, איז פון שרעק האט ער אראפגעלאזט די עסריק אויפן פלאר, און די פיטום איז אראפגעפאלן. ער איז ארויסגעלאפן פון דארט כל עוד בוני שמותיו. למעשה קיינער נישט ארויפגעקומען דעמאלטס, ער האט זיך צוגעדאכט, קען זיין ס'איז געווען א מוקש אדער א ס'וועיז וואס. באבוב רב קומט אריין צום טיש, נאכן דאווענען. און ער זאגט מורי ורבותי איך בין יעצט געווען אין די סוכה. איך האב ערב יום טוב באקומען זייער א שיינע עסק, יעדער האט זיך געוואונדערט פארוואס איך נוץ עס נישט, כ'קען נישט זאגן פארוואס איך נוץ עס נישט. ווייל איך האב א כלל אז אויף די וועלט באשטייט נישט קיין שלימות'דיגע זאך. און אויב א זאך זעט אויס צו בשלימות, צו פערפעקט, איז עס אינגאנצן ראנג. איך האב באקומען די עסק, כ'האב עס באטראכט, כ'האב נישט געקענט טרעפן קיין בלאט פלעק, גארנישט! כאילו ממש הונדערט פראצענט, ממש ווי די פרה אדומה, גאר קיין איין הארעלע אפילו נישט, אלעס איז געווען פערפעקט, איך פארשטיי, איך האב נישט געהאט קיין חשק עס צו נוצן, ווייל איך מיר האט מען אויסגעלערנט ס'איז נישט דא קיין פערפעקט זאך אויף דער וועלט, סאו איך האב עס צוריק געלייגט, די אייבערשטער האט געהאלפן אז איינער איז געקומען, א וואוילע איד, איך ווייס נישט, א בחור צו א אינגערמאן, איך קום אריין אין די רום, און איך זע ווי די אסריק ליגט אויפן פלאר, די ערשטע סעקונד בין איך געווען אינגאנצן דערשראקן, אבער איך הייב עס אויף, זע איך אז די פיטום האט אין זיך א לאנגע נאדל, און די אסריק האט א לאך. און וויבאלד ס'איז אראפגעפאלן איז די נאדל ארויסגעקומען, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער די עסק איז לכתחילה נישט געווען כשר בכלל, די סוחר זעט אויס האט געהאט צו א שיינעם עסק און ס'האט זיך צו די פיטום איז אראפגעפאלן האט זיך גענגעט אריינגעלייגט א נאדל ס'זאל זיך אנהאלטן. זאגט די באבע רוף איך דער וואס האט עס געטון וויל איך אים זאגן אז איך בין נישט ברוגז אויף אים, איך דאנק אים, ווייל אזוי בין איך ניצול געווארן פון נוצן א פסול'ע עסק. דעיס נושא טשעטינג איז פערפעקט טינק אויף דער וועלט, יעדער מענטש האט א אנדערע נעיטשער און יעדער מענטש קען מאכן מיסטעיקס, און יעדער מענטש האט רעכט צו זיין אמאל דערביטערט און אמאל אין פעין, און פארשטייט זיך מ'דארף ארבעטן אויף דעם, באט ס'נעמט נישט אוועק דיינע רייטס, לייג דיך נישט אריין אין א דזשעיל, לייג דיך נישט אריין אין א קעידזש. ענק ווייסן, אינטערעסאנטע זאך, כ'האב געהאט א מומע וואס האט געהייסן. שרה קלאר זי נעמט דיך אוועק אן קיין קינדער סה כ ליב די מאן און שרה בת ר' מרדכי ז ל לעילוי נשמתו זי איז געווען א קלוגע קלוגע פרוי זי האט געוואוינט אין ירושלים און זי פלעגט טון בעיביסיטינג פלעגט זי מיר אלץ זאגן אז זי האט זייער ליב צו טון בעיביסיטינג כאטשיג געווען א מלומדת א מורא'דיגע קלוגע פרוי איך מיין א א טאכטער פון ר' מרדכי גענומען פון די ניו טאזער רב כ'מיין זי איז געווען א אשת חכמת מאוד האט זי געזאגט פארוואס זי האט אזוי ליב צו טון בעיביסיטינג זאגט זי קינדער זענען זיס. זי האט מיר געזאגט וועסט אייביג זען ווען גייסט מיט א בעבי אויפן גאס, יעדער צולויפן יא איז סאו קיוט איז סאו קיוט, יא, און אפילו די טאטע מאמע, כאטש די בעבי וויינט ביינאכט, כאטש די בעבי, כאטש די בעבי קען ברעכן עני סעקאנד, און וכו' וכו' וכו' וכו' וכו', מיט דעם אלעם איז סאו קיוט, וואס האבן מענטשן אזוי ליב א בעבי? האט זי געזאגט זייער פשוט, ווייל קינדער, בעביס, זענען ארידזשינעל, אויב זיי האבן א מידה פון כעס, וועלן זיי זיין אין כעס. טאמער זיי האבן איינעם ליב, האבן זיי אים עכט ליב. טאמער זיי האבן עפעס אויפגערעגט אויף עפעס, זענען זיי עכט אויפגערעגט. דעי אר ארידזשינעל. זיי זענען זיך. וואס עלטער מען ווערט לייגט מען ארויף נאך און נאך מעסקס. אמאל לייגט מען עס אליינס, און אמאל די מענטשן ארום בטעות לייגן עס ווייל מען כאפט נישט. מען זאגט דו גייסט אויסוואקסן דאס און פארוואס ביסטו נישט דאס. סאו דער מענטש הייבט זיך אן ארומצונעמען מיט מעסקס און ער ווערט ווייניגער און ווייניגער און ווייניגער זיך, און ער הייבט אן צו עקטן אנדערע מענטשן. זאגט זי, פאר דעם האב איך ליב קינדער, קינדער זענען ארידזשינעל, פאר דעם האט יעדער ליב קינדער. נאך מער, עס האט מיר א איד אמאל געזאגט, די מענטשן וואס מאכן קיינמאל נישט קיין מיסטעיקס, דא אזעלכע מענטשן וואס מאכן קיינמאל נישט קיין מיסטעיקס, קיינמאל נישט מודה זיין אויף א מיסטעיק, די מענטשן זענען נישט קיין מענטשן. פארוואס? אדער ביסטו א מלאך, אדער ווייס איך נישט וואס. עס איז נישטא אזא זאך א מענטש מאכט נישט קיין מיסטעיקס, יעדער מענטש מאכט מיסטעיקס, נאו זיך נישט צו טינקען. און אנישט קוקסטו אויס אזוי ווי די עסריק פון באבוב ורוב. נאך מער, איך פלעג עס אייביג זאגן אויכעט פאר מעלערס, ווען איך האב אנגעהויבן קינדליין האב איך אריינגעברענגט אסאך נייע מעלערס אין די מארקעט, און בעצם איך האב זייער ליב צו ארבעטן מיט פרישע חברה יושבי, איך האב נישט ליב צו נעמען מענטשן וואס זענען שוין גוט אין די ליין, קודם כל אלס די פרייזן, און צווייטנס אז זיי האבן זיך נישט ליב צוצושטעלן, איך האב שוין, איך ווייס וואס איך טוה. זי האט געהאט ליב צו נוצן אינגעלייט, זיי אויפבויען, זיי טרעינען, און זעלבע זאך מיט מעלער. סאו כ'האב געהאט איין מעלער וואס איז געווען א נייע מעלער, היינט ברוך השם איז עס שוין א ריזיגע מעלער, באט ווען ער האט אנגעהויבן האט ער נאכגעמאכט א געוויסע מעלער, א צווייטע מעלער כ'גיי נישט זאגן קיין נאמען, א גרויסע מעלער. מ'קען קלאר זען אויף זיינע מאלערייען ער טרייט אים צו קאפיען. האב איך אים געזאגט, כ'גיי נישט זאגן זיין רעכטע נאמען, כ'האב אים געזאגט זארעך, זאג איך אים, דו ווייסט, די הרג'סט דיך אוועק, זאג איך אים ווייל די ביסט נישט ער, יעדע מענטש האט א שריפט יא, און אויף א שריפט פון א מענטש קען מען זען וואס זיין נעיטשער איז, אז די מאכסט נאך יענעמס נעיטשער ביסטו נישט דיך, סאו נישט אז די גייסט אין יענעם קענען נאכמאכן אזוי ווי יענער איז ווייל יענער איז ארידזשינעל, און די גייסט נישט זיין דיך, סאו די פארלירסט פון ביידע זייטן, סאו מאך דיין אייגענע סטייל, בי יור סעלף, זייט ער האט מיר אנגעהויבן צו פאלגן מיט דעם איז ער געווארן מוראדיג פאפולער, ביז דעמאלטס האט מען אים נישט ליב געהאט. בי יור סעלף, שעם דיך נישט מיט דעם. און איך גיי צוענדיגן א אינטערעסאנטע מעשה. אזוי ווי איך בין אינוואלווד אין פארשידענע קאפ ווייטאג, איז מענטשן קומען אסאך מאל מיר פרעגן עצות. סאו, ס'האט זיך געמאכט א חבר מיינעם, ס'האט חתונה געמאכט א קינד, ער האט נישט זיין ברוגז אז איך דערצייל די מעשה, איך האב געוואוסט אז איך גיי עס דערציילן, נישט מיט זיין נאמען, אינגערמאן, אביסל עלטער פון מיר, צוויי דריי יאר עלטער פון מיר, האט חתונה געמאכט זיין עלטסטע טאכטער, מיט זייער א חשוב'ע אינגערמאן, א בחור און איך בין געהיימישט מיט דעם אינגערמאן אויך. זיי האבן געהאט דאס ערשטע קינד. און עס האט זיך אנגעהויבן א רייבעריי צווישן די שווער און די איידעם. באקאנטע רייבעריי, וועגן די נאמען. יא, די שווער האט גע'טענה'ט, זיין טאטע איז אוועק ממש פארדעם. די נאמען באלאנגט פאר די ווייב זייט, און ער וויל מ'זאל א נאמען געבן נאך זיין טאטן. די אינגערמאן האט גע'טענה'ט, די שווער'ס טאטע איז נישט געווען דער גרעסטע, אההה. און פונקט יעצט איז אוועק מר' ראש ישיבה, די יאר איז מיין ראש ישיבה געווען אזא דערהויבענע איד, איך מוז געבן נאך מיין ראש ישיבה, איך געגען געבן נאך עפעס א באבוס, איך מיין פארגלייך עס, אבער איך האב אים געזאגט, אינגערמאן איך גיי מיך נישט מישן, און איך האב געזאגט פארן שווער, איך האלט נישט אז דו זאלסט דיך מישן, באט פאר אונז ביידע קען איך אים דערציילן צוויי זאכן, ערשטע זאך ווען איך בין געבוירן געווארן, בין איך א ראפשיץ אייניקל, מיין טאטע איז א ראפשיץ אייניקל, מיין טאטע האט געוואלט געבן א נאמען נפתלי צבי, טאטע איז אריין צום באבובער רב. סי איים סארי, נישט באבובער רב, טאטע איז אריין צו רבי יענקעלע. מיין מאמע האט געוואלט געבן נאך איר זיידע רבי מענדל הערש ניימאן, איר מאמע'ס טאטע. און מיין טאטע האט אויך געוואלט געבן נאך און אפשר צוריק זיך געגעבן נאך א איד, רבי מענדל הערש ניימאן איז טאקע געווען א גרויסער תלמיד חכם און א גרויסער ירא שמים, אבער נישט קיין רבי, געווען א באבוס. אזוי האט מיין טאטע גענאנגען מיין אנטשיקל, אזוי האט ער געטראכט דעמאלטס, היינט האט ער שוין נישט אזוי געטראכט, אבער דעמאלטס האט מען דערציילט אמאל די מעשה. איך בין אריין צו רבי יענקעלע, און איך פרעג אים וואס ער זאל טון, איך וויל געבן נאכן הייליגן רבש'צער רוט, נאכן זיידן, א ווייב זאל געבן דארט. רבי מענדל הערש ניין, א געווען א ערליכע איד, אינגער חביב פונעם רעבן, סאטמארער ראש חנ וכו', וואלט ער נישט געגעבן רבש'צער רוט. פרעגט רבי יענקעלע, זאג נאר אינגערמאן, זאג נאר רב ח, און נישט ארויסזאגן מיין טאטנ'ס נאמען, זאגט נאר, ווער האט געטראגן דאס קינד די לעצטע ניין חדשים, דו אדער דיין ווייב? ס'נאמבער וואן. צווייטנס, זוך איך די צייט פאר דעם אינגערמאן. צווייטנס זאג איך דעם אינגערמאן, הער מיך אויס נאך א זאך. יעדע איד האט א תפקיד אויף די וועלט. יא. און ווען א איד טוט זיין תפקיד בשלימות, איז ער א הייליגע איד. יא. דו גייסט ארציען פון א צדיק, דו גייסט דו גייסט נישט ווייל ער געווען א בעל כשרון, דו גייסט נישט צו זיין ציון ווייל ער געוועזן ווייל ער געהאט גרויסע מוסדות, דו גייסט ווייל ער האלטסט אז ער געווען א צדיק אן עובד השם. רייט? איך קען אידן. למשל מען גייט אסאך מאל אויף אין דייטשלאנד קען מען זען א ציון למשל איך האב געזען אויף איין פלאץ א ציון פון א פשוטע איד שטייט דארט קוף היי שנים לא דיבר באמצע התפילה איך בין אויס מיט תהילים איך האב געזאגט תהילים א איד וואס פֿינף און צוואַנציק יאר שטייט אויף זיין מצבה און אין דייטשלאנד שרייבט נישט קיין ליגנט זיכער נישט אויף קיין מצבות סאו אז ס'שטייט מיינט אז די איד עס שטייט נישט דארט כהן, שטייט נישט דארט צדיק, שטייט נישט נשיא מוסדות דאס און דאס, אדער פירט יענע ארגענעזעישן, א זעט אויס געווען זייער א פשוטע איש תם וישר, אבער דער איד האט געטון דאס מעקסימום, און דער מענטש האט נישט גערעדט פֿינף און צוואַנציק יאר ביים דאווענען. דאס מיינט דער מענטש האט נישט מסיח דעת געווען ביים דאווענען פונעם רבונו של עולם קיין רגע, ער האט טאקע נישט אינזין געהאט לכאורה כוונת האריזל, און ער האט נישט געקענט קיין קבלה לכאורה, ס'איז זיכער געווען אין זיין בית מדרש רבנים וואס האבן עס יא געקענט, האו אבאוט ס'איז זייער מעגליך אז ער איז גרעסער פון זיי? ביקאויס דער איד מיט זיין תמימות האט נישט מסיח דעת געווען קיין רגע פון די רבונו של עולם, דער איד איז געווען שטארק, דער אייבערשטער האט אים באשאפן צו זיין א פשוט'ע איד, און די פשוט'ע איד חלק האט ער געטון בשלימות, ק י שנים ל האט ער נישט גערעדט ביים דאווענען, ווייסט וואס ס'מיינט פאר א בעל באס? די גרעסטע זאך וואס קען זיין. האב איך געזאגט פאר דעם איד, פאר דעם אינגערמאנטשיק, איך ווייס נישט ווער די זיידע איז געווען, איך האב אים נישט געקענט. באט יו נעווער נאו. איך זאג נישט אז דער ראש ישיבה איז נישט געווען קיין גרויסער איד. אבער מאך נישט אוועק א פשוט'ע באבא. ווייל אמאל דער פשוט'ער באבא מיט זיין יראת שמים קען ער ברעכן הימלען. און איך זאג עס אינג אידן, עס קומט יעצט ראש השנה, יעדער קען איינרייסן. יעדער קען. א פשוט'ער איד פונקט אזוי. האָט זי שמורה צו נעמען דעם טלית, זיך אײַנוויקלען אינעם טלית און פֿאַרגיסן טרערן און, שעם דיך נישט! דו מוזט נישט זײַן, מוזט נישט גיין קיין סאַמעט מיט סטראָקעס, כּדי דאָס צו טאָן. נישט אַמאָל אַ לאַנגער ווײַסער באָרד קען זײַן, ווי מע רופֿט עס, אַ טשילד יונגערמאַן אויך. דער רבונו-של-עולם האָט דיך ליב, און דער רבונו-של-עולם האָט דיך באַשאַפֿן, זאָלסט אויסקוקן אַזוי, ווי דו קוקסט אויס, און אַזוי וויל ער, דו זאָלסט אים דינען. האָב נישט קיין מורא צו נעמען די פּערישע מילה, זיך צודעקן מיטן טלית און לאָז אַראָפּ אַ פּאָר טרערן. יו נאָו וואַט, איך וואָלט דיך געזאָגט, דעק דיך נישט צו מיט דער טלית, זאָל דײַן זון זען, ווי דו וויינט בײַם דאַוונען. האַו אַבאַוט דעט? ער זאל זען אז מען דארף זיך נישט שעמען, ס'איז גארנישט געשען. און חצי-ענדיג מיט א זיסע מעשה וואס איז געוועזן בימיו פון דעם הייליגן רב שצריך ווי יענקל פלעגט עס אלץ דערציילן, בימיו פון דער רב שצריך איז געווען א גרויסע מגיפה פון לוי' לעיני, און פרויען וואס זענען געשטארבן, זייער אסאך פרויען זענען געשטארבן בעת ליידער ווען זיי האבן געהאט א קינד. און צדיקים האבן איינגעריסן, מען האט געמאכט תענית מיט סיגופים, און די מגיפה איז נישט אוועק געגאנגען.

די גזירה איז בטל געווארן אזוי, ס'איז געווען א דארפסמאן וואס האט געהערט אז אזויפיל פרויען שטארבן, און ער האט געזוכט אין די סידור עפעס א תפילה פאר פרויען, צו גוט עברית האט ער נישט געקענט, סאו ער האט געמישט, אינמיטן טרעפט ער די ברכה פון ברך אל עיני, און ער זעהט אז די ברכה רעדט מען פון פרויען, און ער הייבט אן אזוי, ברך אל עיני ה' אלקינו את אנשי ואת נאכדעם וועסט זיין יא יבורך נשותיני כנשים הטובות לברוכו כאל טוב מה יטב אותי מבורך אנשים ברוך אתה ה' מבורך אנשים. דער איד האט פארשטאנען אז די די י ברכה האט זיך אויפגעמישט פון השנה ביז נשים, עס איז זייער ענדליך, צו גוט עברי האט ער נישט געקענט, אבער אין הימל איז ארויף די תפילה, דער איד האט עס געזאגט מיט אזא אמת'דיגקייט, מיט אזא הארץ, אז ס'ארויפגעקומען די תפילה דאס האט בקעה רקיעים געווען און דאס האט געברענגט די ישועה. נו, קען א פשוטע איד נישט זיין גרעסער ווי דער גרויסער צדיק מיט מייחד זיין יחידים? דאס האט שוין דער הייליגער ראב ש ז ל געזאגט. און איך גיי אויספירן, דאס איז פשט פון די פסוק די וואך, אתם עצובים היום כולכם לפני ה' אלקיכם, ענק אלע, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם, כל איש ישראל, אלע זענט אונז א חלק. יעדער איינער האט א חלק אין די עקט, יעדער האט א חלק אין די וועלט, אפילו חוטא ועציך האט שווה מערכה, טאמער דו מיינסט ביסט אזוי נידעריג ווי דער חוטא ועציך האט, ביסט נישט, ווייל דער חוטא ועציך איז געווען א כנעני, דו ביסט א איד, בן אברהם יצחק ויעקב, סאו ביסט זיכער מער פון אים, סאו טאמער ער איז אויך געווען א חלק וואס דער אייבערשטער האט געזאגט לא אברכו בברית השם אלקיך ואלוסי אשר השם אלקיך קורא שמך היום, דער אייבערשטער מאכט א קאנטרעקט מיט דיר, דער אייבערשטער מאכט נישט קיין קאנטרעקט אבי מיט איינעם, דער אייבערשטער מלך מלכי המלכים, ער מאכט א קאנטרעקט, מאכט א בונד, מיט וועמען? מיט'ן נידעריגסטן איד וואס עקזיסט, סאו טייערע אידן, כ'האב גערעדט אסאך צו לאנג, אבער זעט אויס מיט די מייק רעדט זיך עס בעסער, און מיט די נייע קעמערע אויך, יא. סאו כ'וויל זיך נאכאמאל באדאנקן פאר רבי לעזער ווייס פון זינג סטודיאוס פאר מנדב זיין דאס פאר די שירים, און כ'בין זיכער די זכות וועט אים ביישטיין, זכות הרבים, און ווער ס'וויל הנאה האבן פון זיין טעלענט, פון זיינע געוואלדיגע סערוויסעס וואס ער שטעלט צו אין קרית יואל, זיין נומבער איז, נעמטס ארויס א פען, שנעל שנעל שנעל שנעל שנעל נעמטס ארויס א פען. ס'האט סאל א פען? סיקס פאר סיקס פאר סעווען זירא סיקס טרי סעווען וואן, נאכאמאל סיקס פאר סיקס פאר סעווען זירא סיקס טרי סעווען וואן, שרייבטס עס אפ, א אינגערמאן וואס איז מנדב און האט אזא זכות איז עס א מורא'דיגע זאך, איך גלייב אזא אינגערמאן טוט ארבעט בנאמנות און מען דארף שטיצן אזא אינגערמאן, און איך הער אז ער איז זייער געלונגען און זייער טעלענטעד, סאו אלס הכרת הטוב ווער ס'וואוינט אין קרית יואל ווער ס'דארף אמאל רעקארדן א סידי אבער נישט נאר קרית יואל א סידי א ניגון א קווייער פאר א שמחה רופטס ר' לעיזער ווייס נאכאמאל זינג סטודיאו זיכס פאר זיכס פאר סעווען זירא זיכס טרי סעווען וואן און כ'ציענדיג מיט דעם צוויי זאכן קודם כל געדענקט צו סובסקרייבן איך האב פון דעם א טובה כ'האב שוין געמאכט איין און דרײַסיק דאלער פון די יוטוב טשענעל ניין איים נאט קידינג סיריעסלי ס'קען זיין עווענטשעלי א טובה פאר מיך. איז פליז סובסקרייבט, עס האט הנאה געהאט, איך האב אוועק געווען פון מיין צייט, רב לעיזער האט מנדב געווען די מייק מיטן קעמערע, יו נאו, טוה דו אויך עפעס, געב א קליק דעם סובסקרייב באטן, שיק עס צו א חבר, און דאס איז די ערשטע זאך, און צווייטנס מארגן הייב איך אן א נייע פראדזשעקט, מיט די צייט וועל איך צולייגן מער און מער פראדזשעקטס, איך ווייס נישט וועלכע פראדזשעקט איך זאל אייביג אנהאלטן, באט איי עם דואינג וואט איי קען, מארגן איז דא א פראדזשעקט וואס הייבט זיך אן זיבן מינוט זיבן מינוט לכבוד שבת וואס איך גיי רעדן, זאכן פשוט'ע פשוט'ע פלעינע פשוט'ע זאכן, סימפל זאכן, כ'וועל טרייען ס'זאל זיין שיין, כ'וועל ארויף לייגן, כ'וועל עס מאכן, איך ווייס נישט כ'וועל עס מאכן לייוו, לכאורה כ'וועל עס מאכן לייוו, פארוואס כ'וועל עס מאכן לייוו, כ'קען נישט זאגן פארוואס, פאר די זעלבע ריזען, כ'האב אנגעהויבן צו מאכן די רעקארדינגס פון די ווידיאוס פארדעם, כ'וואלט מאכן פרי רעקארדינג, איך האב נישט געקענט, ביי יעדע צווייטע מינוט האב איך געמאכט אזוי, און אדער פארגעסן עפעס א ווארט, האב איך מיך מיטן געקראצט די קאפ, ניין איך דארף עס איבערמאכן, ס'פאסט נישט. סאו איך דיסיידעד, יו נאו וואט, איים יומען, און אמאל קראץ איך מיר די קאפ, און אמאל מאכט עס אזוי, און אמאל מאך איך א מיסטעיק, און אמאל פארקלאץ איך, אמאל פארגעס איך וואס איך וויל זאגן, איטס אקעי. איים גאוינג לייוו, איים מיי סעלף, איים ארידזשינעל, איים מיי סעלף. און יא, איך האב שוין געזען גרויסע רעבעס און גרויסע רעדנערס און גרויסע בדחנים מאכן מיסטעיקס, איך האב שוין אפילו געזען איינע פון די גרעסטע חזנים ביי א חופה, איינע פון די גרעסטע חזנים אין די וועלט קראכן ערגער ווי איך קראך ביי ושאמרי, איטס איטס אוי יעדער מאכט מיסטעיקס, סאו איך דיסיידעד איך בין ארידזשינעל, סאו דזשאסט סעיאינג דזשאסט טו פיניש אפ די ליין, סאו עניוועי מסתמא גייט עס זיין א לייוו מארגן די זיבן מינוט, עטס האט סאם קאמענטס אויף דעם קומטס אריין, און טאמער נאך איינער וויל עפעס אנדערע איידיעס מען זאל רעדן, איך האב נאך אסאך אסאך איידיעס, און דזשאסט די ביגינינג אויף אונזערע דזשורני, קומטס אריין מיט איידיעס, און א גרויסן שכח פאר די אלע וואס שטיצן, און פאר די אלע וואס נעמען א חלק אין די גוטע מעשים וואס מען טוט דא און ביי די אנדערע חלקים, זאגט ער צום א פרייליכן שבת, און ס'קומט ס'קומט יעצט די ערשטע טאג סליחות, האטס מיך אלע אינזין, מנחם צבי בן חוה, און אז די האטס יעצט אינזין אן מיך, די אייבערשטער איז אינעם ענק, יא, מספל בעת חוויידי און ענד חידה, גיידעך רעדן מארגן פון דעם אויך, א גוטע נאכט, גייט שלאפן.